Selâm aleykum, bizni ilhamlandırğan istidatlı seyircilerimiz! Tamam, şimdi Lelede icat vaqıtı. Menim daimiy yardımcılarım Ayşe ve Ernest, olar endi işini başladılar ve biz de tezden işimizni başlaycaqmız. Bugün biz meraqlı ve güzel bir bahşışnı yapmağa tırışacaqmız. Otkritka degen bir bahşış, o, dünyacebi eñ darqatılğan bahşışlardan biri. Aslında, nasıl bir bayramğa barmasaq, otkritka er vaqıt kelişe. Onıñ yardımınen biz bütün tileklerimizni, göñülden kelgen güzel sözlerini añlatmaq olamız. Biz onen meraqlandıq ve bütün eñ meraqlı çeşitlerini saylap, sizlerge bugün taqdim etecekmiz. Otkrıtkanı yapmaq içün bizge böyle adetler kerek olacaq. Renkli kâğıt, eki taraflı maskoç, tutkal, qara qalem, çeşit yipçikler, cedvel ve ve mına temel içün böyle bir karton kerek olacaq. Mına doğğan kün degende biz çeşit küreçiklerni, tort, ışıqlarnı tasavur etemiz. Menimce, küreçik tamam bayram müitini yarata ve bizim otkıtkamıznıñ üstünde biz küreçikni küreçiknen bezetecekmiz. Keliñiz, endi renkli kâğıttan kiçkene küreçiklerni oyamız. Ver, men şimdi saña küreçikni çizeyim, sen ise onı keseceksin. Sayıqlı seyirciler, küreçigiñiz çeşit ölçeminen olmaq mümkün, çeşit tüslerde, çeşit malzemelerinen yapılğan. Ne? Bu kürek? İyi, küreçik. Kürek degil. A ne o? Küreçik. Baq, şimdi onı oyamız. Böyle şekilde ve onen qullanıp bütün bizim böyle şekilde de olğan küreçiklerimizni oyacaqmız. Otkrytkanıñ üstünde üç kiçkene küreçik olacaq. Yeşil tüste olsun, e? E. Sahil dostlar, biz böyle renkli küreçiklerini oyıp aldıq. Üç küreçik olacaq. Em Erneste, em Ayşekada. Endi olarnı bizim temilimizge, otkrıtkamızğa yapıştıracaqmız. Küreçiklerden ğayrı biz Ernestke böyle bir maşinanı oyıp aldıq. Tutkal yardımınen olarnı küreçeklerge tutqal qoyamız. Bu soreç ne yapacağımız? Fırçını al ve bütün küreçekke tutqalını yap. Güzel, pek güzel. Endi sana Elnaz, kel. Tutqalını qoyamız, fırçını al özüne.

Küreçikke de yeter. Baq, böyle şekilde aladın. Böyle? Tut. Endi kel onı tutturayıq. Bizim otkrotkamiz bu. Seniñ sevimli mor tüslü küreçigiñi yapıştırdık.

Qayda kesecek? Bu tarafqa ya da bu tarafqa? Mına böyle. Böyle olsa mında tutqan qoyamız. Tamam, böyle şekilde sevgili dostlar bizim tış tarafımız oldı. Endi onı yipçiklerle bezetmek kerekmiz. Ne? A maşinada yoqtır maşina? Yoq, Ayşede maşina olmaz. Tut. Bak, endi meñki olacaq. E, endi onı da böyle op, yapıştırdıq. Yapıştırdıq biz onı. Meñki otkritka. Men yaptım. Vay, maşallah. Şimdi biz qalemnen onı yazacaqmız. Mında da bizge pencere yapmaq kerek. Men uzun isteyim. Şimdi men bölber-bölber yapayım. A, bagajnik. Mında Şimdi biz Ayşe kağa yip yardımınen böyle yipçikler, yipçiklernen bezettik. Nasıl? Erneste ise bizde böyle maşina da bar. Ernestke yipçiklerini bu qalem yardımınen yapayıq. Niye maña yapıştırmağa mında? A? Aynısını yapıştırmağa? Bir şeyleri yapıştırma. Çünki biz endi bitiremiz. Kiçkine çiçeklerni al ve mına üstüne qoy. Biz ise Ernesnen mında. Sen ana kanalını bağışlaycan, e? Ya. Kel maşinanıñ üstüne bir ana kağa yazayıq. Anama, e? Bax, böyle oldı. Güzellik. Ernestniñ böyle otkrytkası oldı. Onıñ içinde öz tileklerinizni yazmağa mümkün. Tut, Ernest. Ne? Plaha. Ayşekada ise böyle. Ayşeka, kel, soñki o nakleykanı qoy. Endi köster er keske nasıl sende. Daa isteysiñmi? Ya da. Aşıqa içinde de nakleykalarnı qoydı. Şimdi öz tileklerimizni yazacaq. Sen kime onı bağışlaycañ? Özüñe? Pek güzel. Eñ esası, bu bahşış öz elleriñnen yapılğan. Siz de çeşit meraqlı tedbirlerde iştirak etiñiz, özüñiz bayram müitini yaratıñız, uydurıñız, meraqlı bir şeyçiklerni yapıñız.